Hello, Elinu ka si. Elinu rol chon nak in kan don than hna. Tuzan kan chon ding mi jo topuki se lai mo. Topuki ka van ti ti khan chon khoi ka kha dalan va chon kho tia chon Korea. Korea khanan va phan ko lai chu te Korea zatlan kan zau to na Korea min ta min te mi pol ni an ei zungzal mi macun Korea pawl nih an duh bik mi roll ah pakhat aa tel ve mi mah topuki te kha kan chuang ve hna lai maw macu cu topuki kan chuan tikah khan herh mi thil tete kha pakhat nu pakhat nu in zeidah herh timi te kha kan van zoh hna lai maw pakhat nak ah kau him hmuh hi a hau macun kau him hmuh le sansing hmuh hi a hau i kau him hmuh le sansing hmuh kha aa zat te khan na tuah lai maw i mah ah hin i a nem deuh nan duh sual a si ahkhan cun kauhmi hmuh kha tam deuh khan nan paih lai i tlawmpal khi pawfah hna a nei deuhmi si ahcun a nem a chei deuh lomi fathau a chei deuh lomi nih khan cun sansing hmuh kha kauhmi hmuh kha hraikhat si ahkhan cun sansing hmuh kha hraikhat le tan ma ti khan nan tuah hna lai maw ma cun hi mi hi mahte hi hi cu korea pawl zong nih an rawl eimi paoh ah an telh zungzalmi telh lo

ka, ka ngah khawh lo caah khan mah te hi ka ngah khawhmi te hi ka van hman lai maw mah khawh khan mah te hi a um lo sual si ah khan cun mah te zong hi hman khawh a si maw mah pahnih hi hman khawh a si i mah pahnih ah hin mah te hi a thak deuhmi si i mah te hi a thak deuh lomi si i mah hna nan hmuh khawh lo sual si cun mah pahnih te zong hi hman khawh chih si ma cun mah topuki ah hin minung cu kan or zong kha aa dang te khan maw a thak deuh duhmi nih khan cun hi mah spicy sawt kha spicy sawt zei lo uh, spicy a hnit te kha maka kha du ahcun ṭheh khawh chi si mu i maka kha um, san hmung le kong him hmung kha kan van cawh hmasa hna lai mu macun mi hi kan cawh tikah khan ti kha direct toi hmasa lo khan Mah sanhmung le sansinghmung kha aa cawh ding te khan takir khan kan van cawhpiak hmasa hna lai maw? Mati te hin kan van cawhpiak hmasa hna lai. Mah kan cawh dih in ti kha kan tawih tikah khan ti tikik selo khan tilung i anmah an hmanmi khan cu tisa dakbak te kha an hman. Makha hman ah khan cawh nen tikah khan a nem kha a fawi makha kan hmang hna la maw makha dar keu te khan te sanseng hmong le kau ngim hmong kha adi lak te khan kan van cawh kan van cawh di khan ti kha kan van toi hna la mu ti nan hman tik zongah khan ti kha direct pi khan voi khat pi khan trai khat pi khat tam pi kha se lo khan ti tlom te ten du sa te te khan tai u lo maka khanan nan kut in nan hmeh tikah khan khi a bang tuk salo khan maw a ro khi zei kan ti lai a cet tuk hna kha a si sual lo nak hnga kha ti zong kha tlawm tein nan toih hna le ma khama ti hin tiin kan cawm tilum kan hman ti khan te chaw tik le kut in kan cawh tik khan a nem kha a fawi. kha keu in khan ka van chaw cang e ma ka kha kut in nen awk a tha cang tin khan kut in khan ka van nen la mu tilum min kan hman tikhan nen kha a fawi tuk le tilum ti tikhan tisa dakmak nan hman sual ahkhan cun nan nan kut kha mati nan nen tikhan nan kut kha an sat tuk sual hna lai mah zong kha ralrin ngai hau mu mati hin kan ne dih hnu khan cun kan van lung ṭhan cang hna la maw ha ti si Fawi temi si maw?

i a ngan le hmi zong kha mah duh kan si seh maw mah duh te kan tuah u law a ngan mit deuh duhmi nih ngan ṭhia duhmi te nih ṭhia tein lai kan nenmi pawl kha ka hrilh cang e mi tete hin hi a thluan tete khan ka chia e maka kha nam tin e kanmah le a sau le toi du ning tete khan kan van tan hna la maw kan van tan cang hna i mah khakha tisa tlokmi chungah khan molung yipaw paih bantuk te khan kan paih hna la maw kha tu mah ka chanmi tete hna kha ti a tlok cuahmah mi chungah khan ka van paih hna lai maw mah ti nan paih tik zong khan ralring ten paih u mu mah lo cun nan hmai te hna kha peh sual hna khan cun ṭihnung ah i tisa cu mah hitin kan van paih i kan van paih dih khan kan paihka khan cun a tang tete khan an tla i an hmin khan cun a cung pa vuan te khan a cung te khan an vuan dih mah an vuan ti khan kan hah ṭhan te hna lai maw kha tlawmpal kan van hngah ta hna lai maw ti hin vun tiang kha tlawmpal chikkhat ti kan van hngah hna lai maw i atu kan chuanmi te kha a van tlok thluahmah i tite hin a cung te ah khan an vuan maw mah an vuanmi te kan hah lai i mah kan hahmi te zong kha tikik te khan kan ciah ta hmasa hna lai mah lo khan cun tikik in ciah lo i direct tipi khin kan hah khan cun pakhat le pakhat kha an benh dih mah kha ṭha lo maw kan van hah cang hna lai kham ti te hin van tuah cang hna i tlawmpal ah cun kio kan van thok ṭhan hna kha si cun atu cu kan van chuang ṭhan cang hna lai maw mah ah khan ti kha a hnit kha a tam a duhmi nih cun ti zong kha tam deuh kan tuah te ko mu. Ti kha ka van pei. Mah di cun cini kha keukhat a si lai. Cini kha keukhat. Cun nganpiai zong kha keukhat.

Mihihi mah chuan tikah khin mah sawt hi a ṭih kaa a bak si maw? Mah kha nan sawt tuahmi kha a thawt ah khan cun ṭopiki kha a thaw. Nan sawt tuahmi a thawt deuh lo khan cun thaw deuh ve lo. Cucun mihihi keu hnih in ka paih la maw? Keu hnih in ka van paih. Ha, tihin. Mah hi mah kan cawh cangmi hna chungah khan ti nai tuah puk i amah hi a ṭhawng tete ka tuahmi kha ka van paih ṭhan cang lai maw?

tihin kan van tuah cang te. Mah ti kha paka nak an van tlin ṭhan cang hna le maw. tihin topuki cu ngah cang ko hi ma a cung tiang khan ngan te kha nan van tuah chih khan cun a hnan nih khan a mui zong a dawhter a mui zong kha a muiter kha tawpuk i chuan timi cu mah te hi si nan nih hin a muitar bak muitar bak mi si tunai ka chim cang bantuk khan a thak deuh a duh mi ni khan cun hi spicy sawt kha ama abu te zong khan umma te kha pai kho si mo i a thlum nan duh deuh phone a khan cun ta chia chini zong kha keu hni zong keu thum zong khan pai ka mo